Дьол кэрэ кэнсиэрэ Боотулу нэһилиэгэр кулууптара наһаа үчүгэйдик көрүстүлэр. Проще үчүгэйдик көрүстүлэр. Бу мин косметичкам, бу мин платьем. Көрүҥ. Бэчигиэс. Бу мин туфлям.

Килбиэннээҕи аттарынан киэн туттабыт. Биллэн турар, Никаны бастакынан олордубуттарбыт. Васильев Никон Алексеевич Никон, саха норуотун биллиилээх эмчитэ, өссө куйаар куотта. Дьэ бу Васяны кытары иккиэн хаһан эрэ эппитим бат эһиэхэ статуска «Наччыгай проект айдыбыт диэбитим бат да аһа ол проекпыт быһыдьар доҕоттор Дьаархан плюс Кэппэндээйи айымньылаах айан бастакы түһүмэҕэр сылдьабытбыт. Онтон иккис түһүмэҕин бу манна икки кулууптар иккиэн корпоративты кэлиэххэ дэһэн эти кулууп директорын кытары кэпсэттим. Иллиир балаҕан диэҥҥэ кэллибит. Иллиир балаҕан Сунтаар кыргыттара хайдах курдук кэрийэ сылдьаллар. Бу бааллар красавицалар. Кыргыттар. Ку-ку. Ыстааттар нарыйа бастыыбыт. Бүгүн. Үтүө сарсыарданнан биһиги ол курдук Үөһээ Бүлүүгэ хонон өрөөн биир дойдулаахпытыгар дьаархан кыыһыгар дьаархаттар бэс буолан хоннубут. Уля, привет! Дьоҥҥо сэргэҕэ привет. Аха, дьэ уонна Уля туох Хаҥа сүүрээни киллэрэ сылдьаргын сүбэлээри бу кэпсэ толоробут. Аһаа, мин икки тыһыынча уон тоҕус сылтан пандемия хагаланыаҕыттан дьону фольклорга онлайн нөҥү үөрэтэбин. А барыта төһө киһини үөрэттигиний? Барыта алта сүүстэн тахса үөрэнээччи үөрэннэ республика араас Хас муннуктартан. сылтан? Икки тыһыынча уон тоҕус сылтан. Ээ, ырааппыт дии. Араартан үөрэтэбин сир. Манна тойук, уонна сөпкө тыыныы, оһуохай киириитэ, көтүтүүтэ Мгм. а, уонна кылыһах охсууларын көрдөбүн. Аһаа. Мм, ити үөрэхпэр барыта киирэр. Ону ити тойугу туойалардыҥ бат да миэхэ? Аһаа, тойугу Ону тиийдим. дьэ толору кымыстаах чороону диэммитин хайыаххарай? Аһаа, аһаа.

Хас күннээҕи бу холобуратугун? Үөрэҕим Үөрэҕиҥ? сэттэ күннээх. Аха. Аһаа, ол сэттэ күҥҥэ ити э, тойук, үксүн тойук тугун үөрэтэ сатыыбын сөп. Кылыһах охсууларын үөрэтэбин. Аха. Сэттэ күҥҥэ биир тыһыынча солкуобайга үөрэтэбин. Барыта холбоон. Барыта холбоон. Ол аата биир күҥҥэ как бы э, hätte мөһөөк э, э биир мөһөөк бүһүн хопкобай Аха. курдук дии мөһөөк Итиннэ күрбэйгин. толору материал ылаллар.

Уляҕа махтанаммыт Кэмпэндээйэр апаатын, э, тууһун уонна кэргэнэ балыксыт. Онон эйиэхэ бу э, биэс дьаархан дьонун коннорбуккар махталбыт э, муҥура уох онно то дьэ бу тууһунан махтанабыт уонна туус бэлэхтиибит. астынныҥ да тускута хаамай кэргэниҥ астыныаҕа пока тоем блогерман үлэлиир не барахсан наһаа düşөйдүк көрүстэ биһигин олох икки дьиэлээхтэр оһуобайо наһаа үчүгэй Үөһээ Бүлүү таптыыбын диэн ааттаах иһиккэ кэлэммит биһиги хаартыскаҕа түстүбүт, рил суһуллубут Үтүө кээһиннэн ол курдук биһиги күөх ньурбаҕа тиийэн кэллибит уонна туох аранжировщик Прокопий Григорьевка тиийэн кэллибит. Привет! Билсистэхпит буоллун. Миэхэ бу э, Прокопийы рекомендуйдаабыта нам ыры айааччыта Николай Протопопов. Онон уолаттарга иккиэҥитигэр итии истиҥэҕэрдэ ырыабыт табылыннын.

эҥэраммыт көрүҥ халлааны хабысхараҥа түүннэри бу Кэппэнээй кулуубун көрдөрө сылдьабыт. Аха. Дьол түһүлгэтин дьон иһэргэтэ. Бу баар. Проект халайааччылара